Calon pob mart ydy'r arwerthwyr, gyda'r lleisiau uchel yn atseinio yn trio'u gorau glas i gael y prisiau gorau. Ar ddechrau mis Ebrill, fe ddaeth morthwyl un arwerthwr hynod o adnabyddus trwy Gymru gyfan i lawr am y tro ola. Ar ôl 48 o flynyddoedd fel arwerthwr, mae Glyn Owens newydd ymddeol, a'i ffocws rwan yn symud yn ôl at ei stoc ei hun yma yn Nyffryn Clwyd.
Cychwyn yn 1974 yn Llarwst, ac yna ar ôl cyfnod byr yn Sir Fôn hefo'ch cwmni Bob Harry, yr un un gwmni, A dod yn dôl adre yn 86 i yn dôl i Ddyffryn Clwyd 'lly. Ac ymuno efo cwmni yr werthwyr Ruthun wrth gwrs. Dwi'n dy gofio di'n Llanrwst. Oes. Yndw.
Just about.
Yndw dwi yn. Mewn mini van gwyrdd. Wel ddim fi o fi ar mini van gwyrdd. Da ni'm isio hanes y mini van. Dy dad o fi ar mini van gwyrdd. Cael damwain nes i yy yn anffodus yn Steddfod criceth. Hefo rhyw Ford Escort a dim car gen i. A dy, dy dad yn benthyg mini fan tra swn i'n gallu cael uh, car yn dol ar y ffordd. Lli.
Ydy o di bod yn rhyw fyd fyny ag i lawr ar werthiannau da, ar werthiannau ddim cystal falle? Ei sicr.
1974 oedd hi ddim y dda ar y diwydiant amaeth. uh, prisiau yn wael iawn lli. Ond uh, fel mae pethau di, di newid, 1986 gallwn, gallwn ni yn anffodus uh, Chernobyl adeg hynny, uh, prisiau defaid yn cael ei effeithio'n ofnadwy. Yna 96 oedd hi'n BSC, 2001 gatho ni clwy traed a gennau, a, ac wedyn am o'n i wedi cau am ddeuddeg mis ac o'n i'n gwybod be oedd y dyfodol adeg hynny. Ond dwi'n falch tu hwnt o ddeud bod yna fwy o ddynodiau da wedi bod na gwael. Ac dros gyfnod o 48 o flynyddoedd, mi fedra i uh, wir ddeud lle, dyna'r un diwrnod lle o'n i ddim eisiau mynd i'n waith. Oes a rhyw ddigwyddiadau neu rw seli arbennig sy'n sefyll allan? Un o seli dwi'n gofio fwya yym ydi sel yy ar werthiant gwartheg stôr yn Llanrwst lle o' 'na drost yy 1762 o wartheg yn Llanrwst. Man bach! Dwi'n meddwl yy os dwi'n cofio'n iawn ta 78, 1978, 79, rwle fan 'na. Sel yr NFU o'dd 'i yn Llanrwst ag yy Oedd hi'n anhygoel, oedd 'na ryw bwrlwm tu hwnt, a digwydd bod, o'n i mond uh, yn ifanc ar y pryd. Ugian oed oedd ti? Ie, yeah, ti yeah. hynna.
A nes i werthu, mae gennau llyfr dal gennau, werthes i mewn dau, dau stint y math o beth, nes i werthu dros fil o wartheg dwi'n o'n un. Uh, and, uh, so mae hynny i mi, pan o'n i'n ugen oed, yn, yn, yn sel arbennig iawn, a na i gofio hwnna'n byth. Da, de? Ie.
Yeah.
Yma, ger pentre Rhewl, mae Glyn y cadw dros 90 o ddefaid a 15 o wartheg stor. Be sgynna ti yma ran y defaid? Wel, texel croes, a mae yna ambell i beltex yma yma hefyd. Ti fodlon dy fyd. Dwi, dwi reit hapus fo'n, fo'n ŵyn eleni 'lly, deud y gwir. Be 'di rhif hwn? 41, ma' hwnna'n ffefryn deud y gwir. Mae o'n 'di. Yndi, mae, mae o'n yy, wrach na'i gysidro cadw hwnna'n yy awerthion oen Maharen wrach, 'c'os mae o, ma'n eitha, eitha oen. Ti'n dal i gystadlu? Dwi ddim 'di cystadlu ers ta pedair blynedd bellach, ond yy Wrach gai fwy o amser rwan i i gysidro hefyd, ail ail gychwyn cystadlu wrach ond yy... O ti'n cael hwyl â ni? Nes i ambell i lwyddiant yma ac acw ond... Ie deud! ...y pinnacle i mi odd yy ennill yn yr Ffair Ua, ca'l y pencampwriaeth yn Ffair Ua 'fo 'fo Tommy yy bustach yy Bysdach o'n i wedi brynu yn uh, arwerthiant o Ruthun. Oedd hi'n rhyw deimlad anhygol, dweud y gwir.
Mae'n amlwg bod Glyn wrth ei fodd yng nghanol y stoc. Ti'n colli'r mart o gwbl? Oh, mae siŵr o golli mart dweud y gwir, mae wedi bod yn ymywyd i am 48 o flynyddoedd, ond uh, dwi'n teimlo bod yr amser yn, yn iawn i wneud. Mae yna hoge ifinc da yna lle. Dwi'n teimlo bod yr, y cwmni mewn dwylo diogel i fynd â fo ymlaen i'r dyfodol. A be am ddyfodol y byd amaeth yma yng Nghymru, Glyn? Mae yna ddyfodol uh, sicr. Mae gennau rhyw deimlad cry iawn bod amaeth yn, yn mynd i fod yn iawn lle. Mae rhaid i rwy'n bosib newid a newid efo'r amser, ond ateb syml i cwestiwn, mae rhaid i bobl gael bwyd yn y byd yma, ac da ni yma yng Nghymru yn cynnyrchu bwyd o safon ycha, felly dwi yn wir meddwl bod gennym ni dyfodol disglair iawn ym myd amaeth yma yng Nghymru, yn sicr.
Dymuniadau gorau i Glyn a diolch o galon iddo fo Am bron i hanner canrif o wasanaeth i'r diwydiant amaeth.